Rugare vatendi vose veZion Apostolic Faith Mission Church kumativi mana kose kwamuri kwamungadai makagara mungadai muchirarama muri ndinokuchingamidzai nokukukwadzisai zvikuru ini ndinonzi mufundisi kujatira ndinobata ndiri paboka remount olives riri muguta reharare Tine shoko reEvhangeri randauyavo naro kuti tigovane zuva ranhasi uye timutsane mwoyo nokusimbisana pamusoro peEvhangeri. Ishoko raDhavhidha achirayiravo mwanakomana wake Soromoni kumusimbisa kuti abatire pabasa raMwari. Ndoshoko ratichadzidza nhasi.

Hera vatsvene rugare ngaruve nesu vatendi shoko redu tichariwana pana zvirevo 3 kubva panumber 1 tichativerenge kubva panumber 1 kusvika panumber 5 ndo pane mashoko andoda kuti tigovane nawo pazuva ranhasi kuti mumwe nemumwe aitirwo zvakanaka neevhangeri iyoyi mwari atirangarire pakuverengwa kweshoko rake Kuti vanhu vagonzwisisa, vanhu vagovandudzwa naro, toda kuti tinzwe shoko kubva pana Zvirevo 3. Tiverengereiwo tinzwe.
Zvirevo 3 vhesi 1 Musoro weshoko unotiwo, Munhu ngaatye Jehovha, avimbe naye uye amuteerere. Dhavhidhi unogara pasi nemwanakomana wake Soromoni uchimudzidzisa nokumurayira unomuti, Munhu ngaatye Jehovha, avimbe naye, amuteerere. Ndinotarisa kuti kana ndanzi nditye Jehovha, ndonzi ndovimba naye ndomuteerera. Munhu ungavimba here nomunhu waunotya? Munhu ungavimba here nokuteerera munhu waanotya? Kana kuti kana munhu waunotya wouya, unobvunda, unodedera zvokuti unenge wakuti pano hapaipa. zvino ndoda kuti nzwisise vamwe vangakachamara kuti kutya jehovha kuita sei chii chinonzi kutya jehovha ndo shoko randoda kuti munhu wese tigopinda murugwaro anzwisisa kuti tinonzi kutya jehovha chii toda kuti tiverenge shoko redu kuna zvirevo 8 vhesi 13 titaure nhau yokutya jehovha tiwe kuti kutya jehovha kuita sei tiverengerewo 8 vhesi 13
Zvirevo 8 vhesi 13 taita mararo kutya Jehovha handiko kuvenga zvakaipa. Right.
Shoko redu rinotiti kutya Jehovha ndokuvenga zvakaipa. Saka pari kunzi munhu ngaatye Jehovha avimbe naye amuteerere. Tinoti munhu ngaatye zvakaipa avimbe naJehovha amuteerere. Saka tikavenga tika, tika zvakaipa, tikavimba naJehovha, tikamuteerera, izvozvo ndozvairayirwa Soromoni naDhavhidhi. Ndozvandinokurayiraiwo nhasi savatendi, kuti munhu ngaavenge zvakaipa zvose, avimbe naJehovha, obva woteerera zvinodiwa naMwari. nekuti vanhu vazhinji vanoda kungovimba najehovha vanoda kuti mwari ngavataure taurai mwari denda rakauya iri mwari taurai padenga iri rinofamba sei zvanzi nadhavhidhi ngatitange tatya jehovha ngatitange tarasa zvakaipa zvose tovimba najehovha tobva toteerera mwari votaura kwatiri saka nhasi uno tinoti munhu ngaarase zvakaipa ngaazvivenge ovimba najehovha omuteerera ndiwo kunonzi munhu ngaatye jehovha avimbe naye amuteerere tangobvisa panoti munhu ngaatye jehovha tikati kutya jehovha kuita sei kurasa nokuvenga zvakaipa zvose Ndinoda kuti vatendi tiitirwe zvakanaka neshoko iri. Tizive kuti kana tichirayirwa kutya Jehovha, inhau yokuti tirase zvakaipa zvose uye tivenge zvivi zvose, tobva tovimba naJehovha, tobva toteerera zvinodiwa neshoko raMwari. Tiverengerei tinzwe panhamba. Tadzoka kune yatanga basa zvakare, Zvirevo 3 vhesi 1. Mwanakomana wangu, usakanganwe kudzidzisa kwangu, asi uchengete mirayiro yangu mumwoyo mako. Dhavhidhi unoti, Mwanakomana wangu Soromoni, usakanganwe dzidziso yandinokudzidzisa. Dzidziso iyi iichengete mumwoyo mako, Gara uchirangarira mashoko andinokudzidzisa. Mashoko andinokudzidzisa ndeekuti venga zvakaipa zvose, uvimbe naJehovha umuteerere. Saka mashoko aya ngaarege kubva pauri, asi manyore mumwoyo mako, mafungisise nguva dzose, kuti mashoko iyaya andinokudzidzisa agokuraramisa. Mutendi wakafanira kuti utye Jehovha zvirokwazvo, wovimba naye, womuteerera, wobva wachengeta mashoko edzidziso yaMwari. Mutendi, chengeta shoko raMwari, nokuti shoko iroro rinoda kufungisiswa zuva nezuva pamusoro poupenyu hwomunhu. Munhu wese anonzi mutendi, ngatigare tichifunga shoko raMwari. Ngatigare tichirangarira shoko raJehovha. Ngatigare tichirangarira shoko rokudzidziswa kwatinodzidziswa nako navadzidzisi, namabhishopi, neshoko raMwari. Shoko iroro ngarirangarirwe nomutendi, nyange wakagara mumba mako nemhuri yako, nyange uri pauri pakamanikidzika. Asi munhu, rangarira Shoko raMwari. Rangarira dzidziso yatakadzidza nayo kubva pamuzodzo waMwari Ezra pedzisa ishoko, vachitidzidzisa shoko reEvhangeri. Kubva kuna Andiriasi, the founder, achidzidzisa shoko, ngarirangarirwe nomutendi. Iko zvino vatendi vamazuva ano vakufamba mufambiro wavo wakasiyana newatakadzidziswa unonzi tirangarire. Takadzidza evhangeri ichinzi maZioni hatimwi doro, maZioni hatiputi fodya, maZioni tinovenga zvivi zvose. Asi nhasi maZioni ndisi taakumwa doro kudarika vasingamwi. Nhasi maZioni ndisi tava nembengo nenyongano dzinodarika vasingatendi. Saka isu savatendi ngatifungisise dzidziso yatakadzidziswa nayo pamusoro pokutenda. tiverengerei panumber tinzwe verse 2 nokuti zvichawedzera makore mazhinji muupenyu hwako uye nekubudirira zvanzi kana munhu afungisisa murayiro wajehovha munhu iyeye uchawedzerwa makore mazhinji nekubudirira saka ngatifungisise murayiro wajehovha kana taufungisisa ndokuti tive nemakore mazhinji nebudiriro vazhinji vanoda budiriro noku nemakore mazhinji asi havagoni kufungisisa murayiro yajehovha riwadhi yekuva nemakore mazhinji nebudiriro paupenyu hwedu kufungisisa mirayiro yajehovha Ngatifungisise mirayiro yaJehovha misi yose. Ngatifungisise zvinodiwa naMwari paupenyu hwedu. Nokuti ndizvo zvakataurwa norugwaro zvikanzi, Seek ye first the kingdom of heaven, and all these things shall be added to you. Saka ngatifungisise Mwari nguva dzose. Ngatifungisise nezveumambo hwaShe kuti izvi zvose zvigowanikwa muupenyu hwedu. Zvinoti budiriro, upenyu hwakareba, zvinowanika nemunhu unofungisisa mirayiro yaMwari. nekuti kana mwari waona munhu unofungisisa murayiro wake munhu iye unomupa riwadhi yeupenyu huzhinji unomupa riwadhi yebudiriro munhu woita zvinhu zvinooneka munhu woita budiriro wogara nerugare neupenyu nekuti ndiwo vavariro yamwari achiitisa panyika ngatifungisisei murayiro yamwari vatendi ngatifungisisei murayiro yajehovha takagara mudzimba navana kuti Mwari vanombodei zvatakagara mudzimba kudai? Mwari vanombodei zvatiri kurarama sezvino? Mwari vanodeiko zvatiri kutevera Kristu? Kana tiri tiri maKristu, tinofanira kufamba zvakafamba Kristu. Basa rakabatwa naKristu Jesu ndiro ratinofanira kuti tibate. Vatendi, ngativavarire kururamisa nzira dzaMwari. Ngativavarire kufunga Jehovha. Ngativavarire kufamba tichifunga mirayiro yaMwari. Pese paunofamba, fungisisa mirayiro yaMwari kuti uve neupenyu hwakazara, kuti uve neupenyu huzhinji, kuti uve neupenyu hwakavandudzika. Nekuti shoko rinoti, munhu haararami nechingwa koga, asi neshoko rinobva kuna Mwari. Hongu, chikafu tingachida, hongu, tingamabika mabota, Asi zvanzi izvozvo hazvina kukwanisa upenyu hwomunhu naJesu. Zvinonzi naJesu, kana shoko rakwaniswa rasanganiswa nechikafu chaunodya, munhu iye wava neupenyu hwakazara. Shoko raMwari ngarigare matiri. Shoko irori ndo rakaponesa vanhu. Rakati John wotaura, unototi Irori Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Shoko rakazova nyama, kureva iye Jesu wakauya panyika. Akabata basa, watinoti nhasi, akatifida kwaMuchinjikwa. Ina, uye Shoko! Ngatibate Shoko raMwari, tirifungisise misi yose. Zvine riwadhi kufungisisa muShoko raMwari, nekuti zvichatipa upenyu huzhinji norugare. Ngaitiverengerwa inoteera number tins. Verse 3. Rudo nekutendeka ngazvirege kukusiya uzvisungirire pamutsipa wako zvinyore pahwendefa yemoyo wako. Apa ndipo panoomera tese vatendi. Rudo nekutendeka zvinhu zviviri zvakagozha, runogozhera mutendi Hanzi kana tiri vatendi, rudo nokutendeka ngazvirege kutisiya. Pese paunofamba iva munhu ane rudo, pese paunofamba iva munhu akatendeka. Kana wagona kuva munhu akatendeka, wagona kuva munhu ane rudo, zvinhu izvozvo zvanzi ngazvisungirwe pahwendefa romwoyo, ngazvinyorwe mukati umu mwoyo momunhu. Why Mwari vati tinyore pahwendefa romwoyo? Nokuti ivo Mwari vanobvunza mwoyo. Havanei nezvinoonekwa zvedu zvavanhu. Havanei nezviri kunze zvatinoona appearance tigoti uyu ndeye munamati, uyu ndiye mutendi. Havanei nezvatinotsanya nezvatinoita sei. Vanotsvaga zviri mumwoyo momunhu. Saka manje ngamunyorwe rudo nokutendeka zvigare mumwoyo momunhu. Kana munhu adaro Kristu vowana ugaro maari. Zvigare ngarove nesu. ndoda kukutendai vatendi kuti kana mukagona kugamuchira shoko iri mukagona kurarama norudo nezvokwadi mazvinyora pahwendefa romwoyo nokuti jesu unoti muviri yenyu imi itemberi yangu zvinoreva kuti ivo kristu vanogara mutemberi yavo munova mumwoyo mako munenge muine rudo nokutendeka zvakanyorwamo zvigeremo Nhasi vatendi hatigoni kutendeutsa kana munhu mumwe nenhau yekushaikwa kworudo. Hatigoni kutendeutsa mumwe munhu kuti aite mutendi nenhau yekusatendeka. Vatendi havachina kutendeka. Vatendi havachina rudo. Jesu unombotitaurira nhau yorudo woti, Wakandiona ndichirwara hama yangu, ukandifambira kuchipatara. Wakandivona ndine nzara, ukandivigira chokudya, wakandivona ndisina kupfeka, ukandipa zvokupfeka. Zvikanzi nauya, mboni, ndakakuvonai kupiko, nhai Mwari wangu? Zvikanzi, umwe wovakaitira iyeye ndini. Vatendi, ngatiitei rudo, ngatibatane nokunzwana kwavatendi. Nyongano nokupesana ngazvirege kubata matiri, asi ngatinzwane, tive nerudo, tive vanhu vakatendeka, tishuvane pabasa raMwari. noti kuva vana noti kuzvifunga isi toga noti kutarisa hwangu upenyu asi munhu nerudo unorasira upenyu hwake hama dzake sajesu sandi hakuna munhu unorudo soruru kuti ungarasira hama dzake upenyu ndijesu unotaura saka isu ngative nerudo pachedu izvozvo zvoga kana tiine rudo pakati pedu handiwo zvinotaridza kuti muri vadzidzi vangu najesu Saka kana tiri vatendi vanotevera Mwari, ngative nerudo pakati pedu. Soromoni unorairwa naDhavhidhi. Neniwo nhasi ndatora mukana unoti tirairane vatendi, kuti ngative nerudo. Rudo irworwo rukagara matiri, izvozvo zvoga izvozvo zvanzi naMwari zvinotipa makore mazhinji nebudiriro. Ngativimbe naJehovha. Ngatigare maari. Ngatimuraramire. Tisazviraramira isu. Nekuti Mwari ndivo vanotichengeta. Mwari ndivo vanopa upenyu. Saka ngatitarire kunaShe. Nekuti kana tikatarisa kunaShe, hakuna chingatibvisa pamberi paMwari. Hakuna chingatitsausa. Regai tiverengerwe chapter inotevera. Verse 4.
Ipapo Uchawana nyasha nezita rakanaka pamberi paMwari navanhu. Vhesi 65, Vimba Jehovha nemwoyo wako wose, urege kuzendamira panjere dzako.
Zvanzi neshoko redu, Kana rudo nokutendeka zvagara matiri. Tazvinyora pahwendesa romwoyo. Izvo zvichatiwanisa zita rakanaka kubva kuna Mwari uye nakuvanhu. Vanhu vakakutarisa vanoti, Uyu munhu uyu uno rudo. Uyu munhu uyu wakatendeka. Ndizvo zvingatoita kuti vatendi titendeutse vanhu, nekuti vanhu vanotarisa rudo rwako voti, Ah! Uyu munhu kwaakadzidza rudo urwu ndinoda kumboenda nemi munhu wamwari ndinodzidza rudo rwamakatitaridza mumamana ndidzidzei rudo rwamunotitaridza pakufamba kwenyu nekuti rudo rwamunarworwu haruwanikwi nena uye kuti munhu unenge waita rudo nokutendeka kuti ukabatiswa chomunhu ngachiende kwachabatiswa ukanzi tachakati ngatiitwe nemazvo kuitira munhu akatendeka pazvinhu zvavamwe Kana ukatendeka pane zvavamwe nepane zvakovo, Mwari vachaita kuti utendekevo. Saka vatendi, rugwaro rwatiti kuti tiwane zita rakanaka pamberi paMwari, ngative norudo nokutendeka zvatazvinyora pahwendefa romwoyo. Mwoyo wedu ngauzadzwe nerudo nokutendeka. Izvozvo kana Mwari votasa votipa zita rakanaka kuti uyu mutendi akatendeka, uyu mwana wangu une rudo. Kana tikadero, zvirokwazvo vanhu vanotendeuka, vakauya vakanyengetera. Tikadaro, zvirokwazvo vazhinji vanopinda muZioni, matinochema kuti hakuna unotendeuka. Vanotendeuka nekuona rudo nokutendeka zviri muvatendi vari mukereke yaMwari. Asi kana tikasafamba zvakanaka, ticharamba tichingoti, haa, muZioni vanhu havatendeuki, munongogara vazvarigwamo. munongogara vazvari gwamo vamwe vanotosimbisana kuti ngatizvarei vana vawande sangano rizare ichechi yekuparidza ivhangeri yamwari kuti vanhu vatendeuke vavuye kuna she nenhau yorudo nekutendeka zviri mukati mavanhu kubvapo dhavhidhi woti mwanangu kana iwe wapiwa zita rakanaka pamberi pamwari kana wapiwa zita rakanaka navanhu iwe chirega kusendama panjere dzako Chivimba naJehovha mazuva ose oupenyu hwako. Chitarira kuna Jehovha pararamo yako. Saka ndinoti vatendi, makagara mudzimba, upo hungapera, shuga ingapera, zvose zvamaya makaunganidza muine tariro yekuti ndopatichadya kusvika chirwere chapera, chanonoka kupera chirwere. Ndati musazendama panjere dzenyu kuti toita sei mangwana. Ngativimbe naJehovha. Ngativimbe naJehovha. Ngatirege kusenama panjere dzedu. Mwari ndivo vanotipa zvose. Mwari ndivo vanotigovera paupenyu. Mwari ndivo vanopa raramo. Pfuma nazvose zvatinotsvaga zvinobva kuna Mwari. Saka zvazvapera zvamava makavunganidza, ngatirege kuzendama panjere dzedu tigoita stress tigoonda kuti toita sei navana ndati ngatizendame pana mwari ngatitarire kuna jehovha ngativimbe naye aprovide but zvatinoda zvose paupenyu mwari vanopa Mwari vanopa zvose according to his riches and glory. Anopa zvose kuti mese mukwanisirwe. Ngatirangarire Jehovha. Ngatitarisei kuna Mwari vatendi. Toda kuti tichiverenga rugwaro rwedu rwekupedzisira tichikutendai neshoko irori kuti tinzwe kuti nguva ino iyi yakaoma kudai. Ngatitarise kuna Mwari. Mwari vanongogonesa nekuti vanoti panoperera pfungwa dzenyu imi vanhu imi ndoo panotangira dzangu. musisina kukutarisa mai musisina kukutarisa baba musisina tariro yekuti mangwana ndichapfukei ndichadyei jehovha vanoti vimbanei tarirai kwandiri tarirai kwandiri ndikuitirei zvinodarika nokunaka verenga verse 6 urege kuzendamira panjere dzako munzira dzako dzose, umutende, iye ucharuramisa nzira dzako. Zvanzi naDhavhidhi, Ngatirege kuzendamira panjere dzedu, panzira dzedu dzose, dzose, hapana kusarudzwa, nzira dzenyu dzose, vatendi, ngatirege kuzendamira panjere dzedu, asi ngatitende Mwari, iye Mwari kana tamutenda, hanzi ucharuramisa nzira dzedu dzose. Kana kuti hapana nzira inosiwa naMwari. Kana tichinge tatenda kuna Mwari, tichinge tabva pakuzendamira pauchenjeri hwedu, tichinge tabva pakuzendamira pamadhiri anondipa upenyu, tichinge tabva pakuzendamira pane zvandinoti ndakachenjera, sandi ngativimbe naJehovha panzira dzedu dzose. Kana tadaro, rava basa raMwari kuti vatiruramisire nzira dzedu dzose. Saka vatendi ndoivhangeri yandauya nayo nhasi kuti vatendi ngativimbe naJehovha. Nguva ino yeCovid 19 ino ngativimbe naJehovha nekuti rimwe gwaro redu anototi vangu ndinovapa vakarara no need yekuinda munokwasha but ndimunopihwa naMwari makarara. Mwari vanoprovider pane need. Saka ngativimbe naJehovha panzira dzedu dzose. Kana tadaro Mwari vanobva voruramisa nzira dzedu. Saka ngatirurame vatendi, ngatirtye Jehovha, tivimbe naye, timuteerere. Ngativenge zvakaipa, tivimbe naJehovha, tomuteerera. Ndiro shoko randauya naro zuva ranhasi, kuti tigovane, hama yangu, tisimbisane neshoko raMwari. Ndinotenda nezita raJesu. Ameni.